Kuzin caanṭha caan sunlai hna zong zung hmang in a bia ahcun na kan neihmi song pe kho ṭhan ding in caanṭha caan sunglawi a kan zaangfah ṭhantu kan Pathian Amasabika a min thiang thangṭhat si ko sih. Fapa zong a biathiang kan cawnmi zong pepi kho ṭhan ding in caanṭha kan pek ṭhan khawh caah khua cung zong ah kan i lawm tuk. Cun Bible study live kan tuahmi zong hi lai le siar zong in na kan tuah ṭhan cionak lai kan in sawm ṭhan hna. Bible cathiang ka van dal lai. Matthai dal li caanruknak Pathian duhnak tuah kha nan duhnak ngan bik i aa chiami cu lunglawmmi nan va si dah! Pathian nih nan duhnak cu a tlinter lai, a biathiang an relmi Pathian nih thluachuahnak in pekpiak ko seh. Atu cu ka Pa nih a hrimthawknak ah thla kan campiak lai i a cam dih in amah nih a tha rem tinin in ca na kan lakpiak colh te lai.
Aa cam lai. A thianghlim kan dawt biktu Jehovah kan Pa, tuzing zongah na ṭhatnak a kan hmuhter i Zuhmawin na bia ah hawikomhnak kan neihmi zong peh ṭhan khotu na kan siter kan i lawm tuk. Na bia chung i kan luh lio ah nangmah lamhruainak kan herh caah na bia sining in a thei i a cohlang ai nunpitu kan si khawh nakhnga nangmah nih kan bawm lam kan hruai ko. Sunparnak tu na ta si ko seh. Jesuh min in thla kan cam kan Pa Pathian. Amen.
Amen.
A sunglawi laimi caan ah kan van tong kho ṭhan hna i lawmh awk ngaingai a si. Tuzing hi Ezekiel kan cawnmi dal sawmli le dal hnihnak kan phan i Ezekiel hi dal sawmli le dal riat a si caah dal rukhuang a si i a lim zong kan lim kho men. I Dah sawmbi le tal hnihnak ah zeidah um ka van rel lai i a fianternak study Bible a kan neihmi kha avawng le kan relpiak te lai. A herh caan te um le Bible ca zong le kha kan rel caan te zong um lai. Ka van rel cang lai. Dah sawmbi tal hnihnak hi tlangbawi hna innkhan kong le Temple lenglei kauhning ṭialnak a si. Kan ruah peng dingah a herhmi cu Biakam Hlun i tlangbawi pawl hi hawi sinah an um lo. Rianṭuantu cu Biakinn kam bakah temple kam bakah an quarter kan ti lai i an sakpiak hna i cuka an um i lenglei minung he an i fonh bal lo. Mah kan ruah peng a hau i mah kha kong kha tu i kan van zohmi cu a si ti hi philh nga lo si mu. A tanglei fianternak kha pakhat hnu pakhat kan ngai lai.
Nang sawmli pahnih caan khat in caan hei li. Temple chaklei chungchin tualrawn ah Hnipuan chiahnak inn khan dot thum hmunhnih ah a um i tlangbawi hna nih raithawinak sa an einak le an hnipuan an chiahnak a si.
Thil bak lo ding nen ah phungki hna cu anmah phungki puan te an nei ko. Civil nih hrukmi hnipuan an i hruk bal lo. Cu bantuk bakin Biakam Hlun tlangbawi hna hi anmah hnipuan le dangte an um i culeng an chuah ah an i hruk bal fawn lo. Cucaah cun cu hnipuan cu an chiahnak hmun te ah khan an chiah tawn i cun rawl an ei tik zongah cuka temple area ah raithawinak sa kha an ei tawn timi kha atu i kan theihmi cu a si i Hihi chinchiah a herh ngaimi si. A tanglei fianternak ngai na si maw?
Ka sawmli pahnih cang heinga in cang kul, temple velchum dihlak tahmi cu a tung dong zongah le a vang dong zongah a si.
Van ruat no law tampai ngai mah hihi. Asinain a temple chung lawng a si lo. A kulhnak tualrawn vialte kha si cun a kauh zong a hau. Zeicahtiah a chungah raithawinak, khangh thawinak a um lai. Mei khangh thawinak mu. Cu hmun zong cu um a hau. Saan thahnak hmun a hau. Cu kan chim bantukin tlangbawi kuadar an neih a hau. an ihzah an ihnak le an riahnak le an thilri chiahnak lawng si loin kha raithawinak sa an einak hmun dining hall kan ti lai cu mah cu zong cu mi midang nih zeitik hmanh an i tel mai bal a kha hi ka kan hmuh mi si cucaah a dong le vang he zanga ve dong zanga ve si hi a si awk thil a si ko ti

an van dirh tikah zeidah a herh ti ahcun a hmun tete kha an i ṭhial. Temple kha hmun li ah ṭhen hmun thum ah ṭhen si. Pakhatnak cu kulhnak tualrawn. Khaka ah khan Zentail mi zong an lut kho. A pahnihnak cu hmun thiang. Cuka ah sualmi lawng an lut kho. A pathumnak cu hmunthiang bik. Mah kha hmunthiang le hmunthiang bik karlak ah khan puanzar a um i cu puanzar cu Jesuh vailam an tah ni ah a cungki le tangki tiang a tlek timi kha a si. Mah kan mitthlam ah suai kho hna sih te. Kannih atu lio kan biakinn cu puanzar hi pulpit hnulei a um cu mu. pulpit nu le vampang a puan zarum cu ani Jerusalem temple cu pulit hmailei ah puan zarum cu kha bantuk kha thil sining hi kan mitthlam i cunh zong kan thiam cu a herh ngai mi si a tanglei fianternak tete kha van ngai hna se mu
sawmli pathum cang khatin cang hei hnih Hi cang ah hin Ezekiel nih langhnak in a hmuhmi temple thar cu lim a si tikah Pathian sunparnak cu tuan ah a chuahnak nichuahlei kutka hrimhrim in a rak luh ṭhannak le Israel nih milem biaknak ah hlawh a hlanmi a sualnak kha va kaltak i thianghlim tein a um ahcun Pathian sunparnak nih chuahtak ti loin a umpi lainak kong kha fiang tein langhter a si. Aw, sal an tan lai ah kan thil umtuning kha Jerusalem cu Pathian sunparnak nih a chuahtak ti si ka mu ti a nung bak ve si. Atu cu temple saltannak nan kir i temple thar nan dir ahcun kha sunparnak kha a lut ṭhan lai tinak kha hika kan hmuhmi a si. Cucaah cun Ezekiel nih cun vision nih a hmuh cu mulangnak in mu. A tatak in a satu cu An theih bantukin Saltannak in an kir hnu ah Zerubbabel, mangin Pathian a temple i sakmi a si. Kha kan thei peng ning a si. Atu Ezekiel cu langhnak si. Cucaah cun temple a rawkmi vialte an sak ṭhan lainak le an limnak kong kha anih cu vision in a hmuh caah mu hika an limnak kong kha kan hmuhmi si. A tanglei fianternak van i ngai hna u sih law
Dal sawm li pathum caang hleithum in caang hei ser rih. Hi caang ah hin ṭempal i biak'heng bik kauh ning kha a langhter i caang hei riat in kul le sarih ah tling deuh in langhter a si.
Biak'heng timi philh lo ah a ṭha maw? Kha a kulhnak tualrawn kaupi ah khan khangh thawinak biakṭheng dawh a si cu. Mah ka philh hrimhrim lo. Saan thahmi kha a thisen kha hmunthiang bik ah luhpi a si lioah a sa cheukhat kha biakṭheng ah khangh a si. Cu biakṭheng a bit kauh ning le a umnak ding hmun kong kha hika i a chimmi si kha philh hna hlah u sih. A dang van ngai rih u sihlaw.
Val sawmli pathum caang he riat in caang kul le caang sarih. Hi caang ah hin biakṭheng ah tlangbawi hna nih raithawinak sa le thisen kha nikhat hnu nikhat ningcang te le phungning tein an pekchanh a herh ning le ni sarih chung Pathian sinah pekchanhnak an tuah lainak kong kha langhter a si.
Ke a sa cu khangh thawinak biakṭheng ah ang ding. A thisen cu hmun thiang bik ah tlangmawi lak man ah tlangmawi sang bik nih a luhpi lai. Mah kha ka Hebrew zakuat kan rel ahcun Jesuh nih cun amah tak amah thisen theng te kha ai put. Vawleicung tlangbawi nih cun saram thisen an i put. kannih kan tlangbawi Jesuh nih cun amah thisen ai put i Jerusalem hmun thiang ah si li loin khuazei ah kan ti ahcun van hmun thiang ah a thisen he sual ngaihthiamnak a kan halpiak. Mah cu Hebrew cakuat nih a ṭialmi si i a sunglawi taktakmi si. Mah kha kha a thlam in hika a rak lang chung ti kha kan theih awkah a herh taktakmi a si. Kha dal sawmi dal linak ka van rel colh lai i dal sawmi dal linak hi nichuah lei kutka le bawi timi le temple chung i an luhtermi hna le tlangbawi he aa pehtlaimi phunglam hna langhternak a si. Temple kha mah duh paoh in a chung zong a luh khawh a si lo. Mah duh paoh zong in chuah khawh a si lo. Cucaah a luhchuahnak kha ningcang tein an tuah. Mah kha an tuahmi kong kha atu dal sawmmi le dal li ah fel tein kan hmuhmi si i a tanglei fianternak van ngai hna u si mu.
Nal sawmli pali caang khatin caang thum Nichuahlei kutka cu Pathian sunparnak a luhnak kutka a si caah minung kha luhchuak lo dingin khar a si. Aw kha Pathian luhchuahnak innka zong um cu kutka mah kha kha minung an lut an chuak bal lo kha ka thei peng dingmi a biapimi a si atu ahhin pathian cu thiang thlarau in a temple a simi kan pum ah a lut cu mu mah kha zong ka philh lo i a cawngtu hna nih kan theih a herh i a tanglei fianternak ngai rih si mu
Va sawm li pali caangi in caangkua, miphun dang, lungthin le tisa ah cuarpar tel lomi kha ṭempal chungah luhpi lo dingin fakpi in ralrin pek an si. Zeicahtiah tuan ah an rak luhpi i a thiangmi ṭempal kha an rak thurhhnawm caah fak taktak in dantat an rak si.
Lamkaltu dal kul kan rel ahcun kan hmuhmi cu Paul kha zeiruangah dah uh, Jerusalem temple ah an tlaih kan ti si ahcun Gentel mi a luhpi tiah an ti ruangah asinain a rak luhpi lo. Khuachung i aa chawh lio ah Gentel mi pa Trophimus an timi pa kha hmunkhat i an kal khan mui cucaah ṭhempal a luhpi rua ti an ruah cu mu. Cucaah cun ṭhempal hmun thiang timi hi Gentel mi cuarpar tan lomi hi luh an sian lonak hmun a um ti kha fel tein kan thei cu a herh ngaingai i cu kong cu atu kan ngaihmi ka si. A tanglei fianternak ngai hna sih.
Na sawmli pali caang hra in caang hleili, saltan hlan i Israel nih milem a biak lioah milem a rak dawitu tlangbawi hna kha ṭempal congtu le kilvengtu lawnglawng ah hman an si lai. Asinain Pathian umnak hmun thiang bik kha an neih kho lai lo i a thiangmi thil zong an tawng kho lai lo. Hmm, a ten theih a hau ve. Tlangbawi laksawng ah khan an i ṭhen. an rian kha i ṭhen ṭhan. Cu ruangah cun hika zawn ah kan hmuhmi saltan hna le Israel mi nih milem an biakmi lioah milem a rak dawitu kha mah kha ka ṭha tein kan theih ah a hmuh. Cu ruangah cun an tlangbawi tiang lo milem biaknak kha an rak zulh cu cu a dawitu timi milem cu dah an zulh cu. Amah Solomon tiang zong in zong in milem kha a nupi le milem biaknak kha a zulh cu. Curuang kha Paul kha zeitik hmanh ah ṭempal ah ṭuanbok aan pek u hna ti lo. Khakha theih awk a herh. Cucaah cun i ṭempal kong kan cawn lio ah hin atu i kan pum hi Biakam Thar ah Pathian ṭempal a si i hika hin a lut lo dingmi a um. Nahchuahnak te hna, hakkauhnak te hna, mu. Kha bantuk kan khuaruahnak ah hin mah hi ṭempal hi kan luhter ding a si lo. Pakhat zong kha kan theih chih cu a biapi ngaingaimi si. A tanglei fianternak ngai hna silaw.
Dawt sawmli pali caang hleinga in caang sawmthum pakhat Zadok fapa hna hi hna hi Israel nih melem a biak lio zongah zumhtlak in Pathian umnak hmun thiang a kilvengtu an si. Cucaah Temple thar zongah Pathian hmaiah dir in an rian an ṭuan lai.
a biapi ngaingai ti. Nihin ni zong ah hin kan pum Pathian ṭempal hi thil thur le thil ṭhalo a luhpitu cu Pathian nih a hmang bal hna lo. A ka chin cio mu. A phung men Pathian rianṭuantu an si ko lai. Asinain Pathian mi hman an si lai lo. Mah kha kan theih cu hika zawn i kan cawnmi nih hin a langhter ngaingai. Zumhtak tein a dirmi lawnglawng milem lakah i ai thiantermi lawnglawng kha Zadok fale kha Pathian nih temple kilveng bu taktak ah rianṭuantu a hmunmi a si. Tanglei ngai hna u sih mu.
Mah sawm li pali caanghei sarih in caanghei kua tlangbawi nih aa hruk ei dingmi hnipuan kong fianternak si. Aww si.
Baibal ka leh lio ahhin kai harh ngaimi cu Jerusalem temple kong le tlangbawi hnipuan kong hi a har bakmi si. Hihi ka leh lio an kai rak har ta caan zong saupi ka hmannak si. Lekha adang ten hnipuan an neihnak kong ka si. Atang lei fianternak kan ai col hau si law.
Nalsum ni pali cangkul in cangkul le cangthum taksa zohkhennak kong ah zulh ding phunglam Mah ka zong kha Bible zong ka tha ten kan rel hau mu. Cucaah kannih zong hi kan pum i thiang thlarau biakinn a si tikah ṭha tein kan zohkhenhnak kong ahhin kan i ralrin a herhnak kong kha kan theih chih a hau. A tanglei ngai hna sih law,
Na sawmli pali caang kul le caang li buaibainak deihter dingin bia an ceih lai. tlangbawi hi raithawitu lawng an si lo. biaceihtu zong an si chih timi kha kan theih peng ning a si. Buaibainak zeihmanh um nak hnga lo. Mu, Jesuh zong kha biaceihnak ah Judah biaceihnak an kalpi lio ah tlangbawi lo num cu. Cu ta cun biaceihtu zong an si chih ti kha thei hna si law, a tanglei kha ngai hna si.
Kal sawm li pali cang kul le cang nga mi ruak kong ah an i thuter lai lo, ruak an hum lai lo tinak a si. Oh, mah khan ah kha tlangbawi caah ṭha tein phung an rak sermi si. A tanglei kha van ngai rih lawlaw na selaw a pahnih tein mu. Nga sawm li pali cang kul le cang riat vawlei thil ah comi ro zeihmanh an ngei lai lo, Zeitintiah an comi ro cu Pathian a si.
Thlanglei hmun vel lo.
Lal sawmli pali ca kul le ca kua in ca sawm thum pakhat raithawinak ah pekchanhmi sa le thingthei hna kha an rawl a si lai. Oh, tlangbawi pawl kha Kanaan ram an luh tikah Levi miphun kha ram an pe hna lo. khuasaknak hmun lawng an pek hna, ram an pe lo. Zeiruangah tiah cun miphun pahra hna nih, miphun hleikhat hna nih lorian an ṭuanmi man kha an ei awk a si. Mah kha Pathian nih a rak ruahmi si ti ka philh bak hlah u si mu. Nihin ah pastor hna hi rian dang seh an ṭuan awk si lo. Cu lawnglawng ah Pathian eh, Khrihfabu cheuhra cheukhat in ei awk a si. Cheukhat pa sidor cu sipuazi an tuah bak cu, lo hna an tuah cu, dawr hna an tuah cu mu. Khannak ah cheukhat cheukhat i pek bak lo ding. Mah hi na zong hi ṭha tein kan theih a herh taktakmi a si. Kha dalsawmbil dal nganak zoh si. Dalsawmbil dal nganak hi tlangbawi caah thleidanmi peng le covo le bawi hna caah uknak phunglam le tho a phunphun ah hman mannak kong ṭialnak sinak timi o sit o hi aa hlawt ding a si mu aa in thlen ding a si hi kha hika zawn ah hin kan theih dingmi cu tlangbawi timi cu eh, ram an pe lo nain hmun an pek hna. Anmah le an an satil rual raithawinak an pek thanmi tlonlennak ding hmun tu kha an pek hna timi kha kan theih a herhmi cu a si. A tanglei rilfianak kha van ngai hna si law.
Velchumni panga cang khat in cang ruk. Hi cang ah hin tlangbawi hna khuasaknak ding hmun, a tung dong, Thongkul le thonga le a vangdong thongkul kha thleidan ding in nawlpek a si. Hihi meng riahreng lo deuh a si caah peng tiah ti a si. Hihi lo le dum tuah i cinthlaknak ah si loin an saṭil tlonlennak hmun caah a si. Aw, ka zong a saṭil timi kha ṭi kha a lo mu, mah ka te kha theihnak si law atu i ka chimmi kha si. Mah hi lo cinthlaknak eh, ding a si bak lo. An saṭil, zeirung a saṭil cu raithawinak a pek dingmi kha mah caah hmun an herhmi a si. Ah, lo te hna va neih i cinthlaknak dum te hna va neih i cinthlaknak ding caah a si hrimhrim lo ti kha kan theih chih kha a herhmi si. Nihin ni ahhin pa si tor tampi cu lo hna an nei an nei ri cu mu khotelei pa si tor cu khuapi pa sor cheu kha cu sipuazi hna tu ami hna nung cu mu America na hi betak ten pa si tor policy puazi an tua o chu mu chawdawr a ngeimi hna an um cu khatte hna kha Baibal ning a si maw si lo ti zong hi ṭha tein kan theih a herh mu. A tanglei finternak ngai hna u sih.
Na sawmmi panga caang sarih in caang riat bawi siangpahrang innchungkhar kong chimnak a si i mizapi kha lamhchih in hnahnawhnak an pek nakhnga lo a dang tein an covo kha ruahpiak an si. Hmaanbak mai hi siangpahrang kha an hal i Samuel chan ah a rak pek hna. Siangpahrang hmaisabik cu Saul a si. Pahnihnak David pathumnak ah Solomon si ka mu. A dang nang ka pum ko seh. Cuca hi siangpahrang pawl nih hmunhma an rak nei i Kawl nih Nainraw an ti i siangpahrang inn le lo kha Nainraw timi cu si. Kha kong chimnak a si ti ka philh hna lo sih. a zanglei fianternak ngai hna sih law.
Ral sawmli panga cangkua in cang hei ser rih. Bawi chungkhar hna cu zatlang nun pumpaluk aiawhtu an si bangin cawlcanghnak a phunphun ah sernak pakhat hman ngei lo ding le cawknak le zornak ah hmanmi tahnak le khainak vialte zong a deu pakhat hmanh hmang lo dingin phunglam serpiak le nawlpek an si.
Aa tuk e. Pathian nih a miphun hna sinah hin a dik lomi tahnak, a dik lomi cuaideu, mah kha Paul kha hman hi a duh hrimhrim lo. Nena hin Khrihfa ram a simi Hakha kan khualipi hna hi ruat u law zeitluk in dah cuaideu hna hi kan hman ti. Kei zong hi sathahnak hmun ah ka kal tawn i a caancaan ah sa ka va caw tawn. Cuka ah cuailung pakhat hmanh ka hmu lo. Lung hi a um hrimhrim lo. Cuailung kha hlan lio cuailung zong ka um bal ti lo. Khuaruahhar bak in kan ram hi kan kal te. Kan nun zong a deu cang. Kan tuahsernak zong a deu. Mah kha Pathian nih a duh lo taktak takmi si ti kan theih ek ngaingai. Ka altangle filfianak ngai hna si law.
Nalchom ni panga cang he riat in cang kul le cang nga. Hi cang ah hin tuan ah nawlpek a rak si bang in Jehovah Pathian caah a caan hmaan te ah rak hman tawnmi thau kha ningcang te le phungning te i hman ṭhan ding in nawlpek an si. A tlangpi in Israel mi hna nih hin kum khat ah tho pasarih an nei. A biapimi tu cu pathum a si. Mah khakha milem biaknak he an tluk tikah cun an tho vialte khan hmang ti lo. Cu ruangah cun mah kha thar chuah a kan si tikah khan an rak ngeih tawnmi kum khat ah tho an neihmi kha ningcang tein an hman ṭhan a herhnak kong kha hika zawn ah hin kan van hmuhmi a si. Khahter kul in ruknak ngai hna si law, dal kul dal ruknak hi ningcang tein Pathian biaknak kong le bawi le loram nawlbia le zeitindah pekchanhnak timtuah a si lai timi kong langhternak si. Van ruatu law, Jerusalem temple thar an nei cang, Tlangbawi rianṭuantu an um cang. Cucah cun zeitindah kha biaknak kha ningcang tein a kal lai i tlangbawi pawl caah an herhmi kha pekchanhnak ah zei bantuk dah kan tuah lai timi kong kha atu i a ratnak in si ti kha philh hna hlah sih maw a tanglei fianternak kha ngai hna sih.
Na sawmli paruk cang khatin cang hlei nga, hi cangah hin Sabbath ni fate bawi hna le mizapi nih ningcang tein Pathian an biak khawhnak hnga phunglam kha felfai tein tuahpiak an si.
Tanglei khan a pemi um rua ako apun.
Cun thoni ah mizapi nih harnak an ton nakhnga lo, temple i Luchuaning kha felfai tein serpiak an si cang kuak, cun raithawinak ah an pekchanh hngami saṭil le thlaikawng zong felfai tein theihter an si.
Tikah hin fel tein kan hmuh. Temple an lim, rianṭuantu an um. Cuka rian an ṭuan tikah zei bantuk set tindah kha raithawinak thil kha an tuah lai i cu raithawinak an tuah tikah cuka puai chung i an tho chung an luh tikah ningcang te an luh an chuahnak ding thutdirnak kong zong kha ṭha te nika Pathian nih profet Ezekiel sinah langhnak in a pekmi cu si a zanglei ka ngai hna si mu.
Dah sawmlipa ruh caanghei ruk in caanghei riat lo ram kong ah tlangbuil rianṭuannak dal kul le dal nga caanghei thum in caanghei nga ah ṭial ciami cathiang ning tein bawi hna nih an tuah lai.
Ṭial ciami kha hlan ah nawl pek ciami kha rak um. Kha bantuk bak khan lo ram kong ah cun ahohmanh nih ṭial ciami pin le an kal kho lo. Mah ka phung le lam Sinai tlang ah Pathian nih a rak pekmi vialte kha kha ning te khan atu hi an kal ṭhan a herhnak kong kha kan van hmuhmi si. Atu cu sawmli le paruknak a donghnak te van i ngai hna sih law.
Nga sawmli paruk caang hleikua in caang kul le caang li khi caang ah hin temple kilkip ah tlangbawi hna nih raithawinak i an pekchanhmi saṭil chungin an sakhua a simi le Kaw dangdang an chungchuannak i kong kha langhter a si. Ah, hmun dangah chuhphung si lo, hmun dangah eiphung zong si lo. Mah kha tlangbawi ca sakhua kha a i tenak a tlangbawi sakhua si cu mu. Cun a phe kha thui rai thawinak an phe khan thui ṭhan lai. Mah kha tlangbawi sakhua kha a chungah khan chuannak a um i Temple area chung kan einak anmah tew midang ne ei pi phung zong si lo kha anmah ei ding a si ti kha hika in kan thei a her nga ngai mi chu si kha dal sombi le dal sari nak van ngai ri si lo dal sombi le dal sari nak hi damnak ti le thingkung kong le ramri kong kha langter a si Mah hihi khuaruahhar thil ngai a rak langmi pakhat a si ve. Damnak ti timi mu. Hi a tanglei hrilhfiahnak kha ngai hna u sih law.
Ral sawmli pasarih caang khat in caang hleihnih. Hi caang ah hin thil phunhnih rili a thiantertu tiva ṭempal in nichuahlei ah a luangmi le Cu tiva nih cun nga tampi a chuahternak kong le cu tiva kam ah cun a hngah zong a oi bal lomi thingkung a hnah hna cu damtertu an sinak kong kha langhter a si. Van Jeri- Van Jerusalem thar zongah a um te lai. Biaphuan dal kul le dal hnih, caang khat in caang hnih zoh.
Vawlei ṭhempal zongah kha thil kha a um ahcun van Jerusalem thar zongah khan mah kha kha a um te lai timi kha biathlam ah kan hmuh mu. Mah hi kum thongkhat uknak a dih hnuah leithar le vanthar ah thil a cangmi si. Cucacun mah hi Ezekiel cauk le biathlam dal kul le dal hnih zong hi zohchih a herhnak caan kha um ti kha thei hna u sih mu. a tanglei fianternak kal hna sih law
Nga sawmli pasarih caang hleithum in caang kul le caang thum Hika zawn ah Israel ramri a thar in chimmi hi tuan ah Moses le Joshua sinah rak chim cangmi kha kum sawm sarih chungmi ram ah sal i an tan caah a thar in nawh ṭhanmi a si Nihin kan chan ah Israel nih hlan lio a rang vialte a sung dihnak zong AD sawmsarih in kum thongkhat zanga tiang hrawng vawlei khuazakip ah ṭhek an si caah a si.
Ruang a tlak ngaimi si ti. Nihin ah hin zeiruang ah Israel khi Arab vawlei nih a doh cuahmah nan thei ko lo maw? AD sawm sarih i a rawh. Jerusalem a rawh hnuah khan kum thong khat le zanga chungan ram an um ti lo. Cuka cun kanmah ram tiah ṭha tein an rak um cang cu mu Palestine hna kha. Atu an hong kir ṭhan i kan ram pe si cu hlan lio kan pa Abraham sin a pekmi si an van ti ṭhan cu. Man ruat man law ruang a tlak tak tak hika i kan hmuhmi cu David le na kum sawm sarih lawng na sal an tang cu. Kha chungah khan Kanaan ram kha ramri vialte kha miphun dang nih an rak hrawh cang. Khakha an kir ṭhan tikah khan ṭha tein ramri kong kha pek ṭhan an sinak kong hi mah hi dal thar ah hin kan hmuhmi a si ti kha philh hna hlah sih maw. Kha dal sawm lila dal riatnak kha van zoh sih law Sawmi le riatnak hi ram an i phawtnak kong le Jerusalem khualipi kutka le an min langhternak a si. Kan ruat law hika ah hin kan theih dingmi cu kum sawm sarih Babylon ah sal an tang an hung kir Cu tikah cun Jerusalem kulhlak vampang vialte kha Nehemiah mang in an hung rem. A chung i temple zong kha Zerubbabel mang in an sak. Kha hnu ah khan zeitindah cucu ningcang tein an tuah lai timi kong kha hika ah kan hmuh i ram zong kha a thar in an i phawt a hau. nannih miphun ka nung lo nannih miphun um lo timi kha a hla nih an sining khan a thar in an i phawt an hau Jehovah cun mah duhnak bu an um a si ahcun buainak an kan hi cu kong cu ṭha tein hika hin dal donghnak ah kan hmuhmi si atu ah rilfiahnak te kha van ngai ta ni sela pahnih te lawng a um Kum sawm li pariat cang khat in cang kul le cang kua, hi cang hi kum sawm sarih reng lo mi ram ah sal an si hnu ah an ram i an kio ṭhan tikah ningcang lo le zaangennak hmang in ram an i cuhnak hnga lo Israel miphun hleihnih hna kha ningcang tein ram phawt an si ṭhannak kong fianternak a si. Ke van ruat to lo kum sawm sarih hnu bak an rak kir tikah cun an mah duhnak ngun kan i kan kan um lai kan i kan kan um lai tiah an i thim sual a si ahcun an mah lakah zeitluk na buainak um lai cu ruang kha buainak kha um sual nakhnga lo ram i cuhnak um hna lo a um nakhnga lo kha fel fak tein miphun kha ram an i phawt ṭhan nak kong kha kan kan hmuhmi a si. a tanglei fianternak ngai hna si law na sawmli parria ca sawmthum in ca sawmthum panga hi cangah hin Jerusalem khualipi cu kut ka hlei hnih thichuah nitlak chaklei thlanglei ah kut a pathum cio an ngei lai i Kutka vialte ah Israel miphun min cio kha bunh a si lainak kong langhternak a si. Oh, tu lio i tusiatkernei khamhnak kong kan cawn lio ah hin Jerusalem kulhnak vampang kong hi ka chim tawn. Mah cu Good Friday ni timi thil umtuning kha kan hngalh khawh nakhnga kan cawm i cuka zongah cun ka ṭial tawn i hmanthlak zong ka langhter tawn i Jerusalem hi khuaruahhar khua sinak cu a chahlei pehhlei nih a sanlei ah pehhlei riat mei an kulhmi khua a si. Cucaah cu kulhnak cu kutka hleihnih, zeiruangah tiah cun Israel miphun hleihnih an si caah khakha an min cia zong kha an kutka an rak man timi kha hika ah hin kan hmuh i mah cucu Ezekiel cauk a donghnak zong a si ti kha kan van theih ai. Cucu biathlam tlau zongah khan kan hmuh ṭhan kha mu maha kha phil hna a si. Kha lawmawk ngai si tu zing hi Ezekiel cauk a thar in kan van lip khawmi hi lawmawk tak tak a si. Cuticun a van changtu Daniel hi lana kan rak cawn cang caah kan i kaltak lai i Daniel a van changtu Khuachia timi cauk ah khan Pathian nih caan rem a kan pek si le thaizing hi luh hram kan thok te lai timi zong kha kai hna se law hi a dang hi cu dal toi tete pakhat pahnih khat na cu dal khat lawng te simi hna um dal thum zong um dal hnih te zong simi zong an um i Cucaah cun hi rengkun ka um chungah hin hi prophet cauk zong hi kan lim khawh ko Pathian nih caan rem a kan pek a si cun mu cucaah tu sing hi Ezekiel a donghnak tiang kan ngai ko i lawmh ngai ngai si Pathian bia kan ngaihmi hna i kan caah Pathian nih a thar in thluasuahnak kan pek piak ko seh Amen.
Ka pa kan i lawm tuk. Tuzing cawnnak ka ngaimi vialte zong nan cungah kan i lawm tuk. Thaizing lei kan cawn ṭhannak ding zongah rak ngai ṭhan si ding in kan in sawm ṭhan hna. Sicun kan donghnak lei ah kan kal colh ko lai i ka pa nih kan donghnak ah thla kan campiak lai i a cam dih in kan caan kan dih ter colh ti ko lai. Kam lai aw thiangmi fapa, tu siang zong ah hin Prophet Ezekiel cauk pahnih donghnak tiang cawng khotu na kan siter kan i lawm. Hlan lio na temple a rawkmi le khua rawkmi zong cu rem a si lai nak kong Ezekiel sinah na rak langhtermi hna hi kan ca sullam a neimi a si i kan nunnak kan pum zong i sualnak nih a hrawh cangmi sihmanhsehlaw na temple thar ah nangmah nih dirh na duh ti hi ṭha tein kan theih khawh nakhnga a ngaitu vialte chungah in thluachuah kan pek piak law hmailei zong na bia kan cawn khawh peng nakhnga lam kan hruai hram ko sunparnak tu na ta si ko seh Jesuh min in thla kan cam kan Pa Pathian Amen